Пӗлменлӗх этеме пин-пин ҫул каяллах ӗненӳ патне илсе ҫитернӗ. Пӗрисем уҫлӑха, ҫӑлтӑрсене хӗвеле пуҫ ҫапнӑ, теприсем чӗрчунсене ҫут ҫанталӑка тав тунӑ. Чун вилӗмсӗрлӗхне шанса ку тӗнчерен куҫнисенчен хӳтлӗх ыйтнӑ. Ӗненӳ тавра йӑла-йӗрке ҫуралнӑ. Ҫӗр ҫинче кӑткӑ евӗр сапаланнӑ пин-пин халӑх хушшинче чӑвашлӑх вӑрлӑхӗ тымар янӑ. Тӗрлӗ турра шанакансем пӗр-пӗрне пӑхӑнтарса, хӑйсем ӑнланса пӗтереймен ҫут тӗнчере хуҫа пулма ӑнтӑлнӑ. Ҫавах та авалхи сӑваплӑ халӑх, паянхи чӑваш, хӑйӗн сӑн-сӑпатне, мӑнаҫлӑ чӗлхине упраса хӑварма пултарнӑ. Иртнӗ ӗмӗрсенче ӑсчахсемпе чӗлхеҫӗсем хамӑрӑн тымарсене шыраса ӑҫта кӑна ҫитмен пуль, анчах та хальлӗхе ҫакӑ паллӑ. Эпир тӗрӗк чӗлхисене пӗрлештерекен йывӑҫӑн Авалхи уйрӑм ӳсекен турачӗ. Апла пулсан, кӳршӗллӗ тутарсемпе пушкӑртсенчен те, казахсемпе узбексенчен те ытти халӑхран та маларах ҫуралнӑ чӗлхепе калаҫатпӑр. Ҫак калама ҫук пуян культурӑллӑ ӑс-хакӑла тӗпченӗ ҫӗршер ӑсчах йышӗнче чӑн-чӑн чӑваш философӗ пур. Вӑл пирӗн ӗмӗр ҫынни Иосиф Дмитриев. Мамӑк та пулса вӗҫҫете кайнӑ пулсассӑн. Шел пулин те, чылай пултаруллӑ ҫынна пурӑннӑ чух тивӗҫлипе хаклама пӗлместпӗр. Кайран чӗртсе тӑратӑпӑр-ха тетпӗр-ши? Этем хӑвачӗ кунта вӑйсӑр. Эпир Ҫӑва ҫеккенне асра тытатпӑр пулсан, вилӗмсӗр халӑх иккенне асилтерсе тӑма, шанчӑксӑр юлсан малалла пӑхас шанчӑка ҫӗнӗрен чӗртме, вӑй пӗтсе ҫитсен. Ҫӗнӗрен вӑй-хӑват кӳме вӑл хӑйӑп улӑп пулса килнӗ, улӑп пулса юлать те. Пурнӑҫри ӗҫӗсем тӑрӑх тӗпчесе хакласси кӑна юлать ӑсчахсене. Иосиф Александрович та ӑҫтан, хӑш пуласлӑхран куҫса килнӗ чӑваш тӗнчине? Мӗн каласшӑн пулнӑ пирӗн халӑха? Хӑҫан та пулин тӑнласа илӗпӗр-ха. Ой, варине ҫитрем те эп тайӑлтӑм. Пӗтӗм уйӑм хирӗмрен уйрӑлтӑм. Акӑ Ҫӗрпӳ районӗн Кӑнтӑр енӗ, пӗчӗк ҫеҫ Йӳҫкасси ялӗ. Кунта кун ҫути курнӑ та Иосиф Александрович Дмитриев. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пӗтсен тепӗр икӗ ҫултан ҫут тӗнчене килнӗ вӑл. Ялта ӑна вилӗ ҫуралнӑ тенӗ. Пӗр ватӑ ӑрӑмҫӑ пулӑшнипе ҫеҫ пепке сывлӑш ҫавӑрса янӑ. Ача ашшӗсӗр амӑшпе кӑна ӳснӗ. Хӗрарӑмӑн вӑрҫӑра вилнӗ упӑшкинчен юлнӑ ачисем вӑл вӑхӑтрах хӑйсем тӗллӗн пурӑнма пуҫланӑ. Иосиф вара ӗҫре ҫитӗннӗ. Кӗлте турттарнӑ, тислӗк турттарнӑ, навоз турттарнӑ. Вӑл манпа пӗрле ларса ҫӳретчӗ яланах. Кӗлте урапи тӗлне ҫӳле ҫаплах хӑпарса ларатчӗ. Ҫаплах юрласа пыратчӗ юррисене. Уҫҫа, ӑна пурте уҫҫа тенӗ. Ҫӳретчӗ вӑл кӗтӳ кӗтсе. Уйра янраттаратчӗ, юрӑ юрлатчӗ. Ун кӗтӳ ҫӳренӗ черет кам тӗлӗнче чарӑнать, ҫав кӗтӳ апачӗ ҫитерекенсем панче ҫывӑратчӗ вӑл. Витере ҫывӑрнӑ эпир ҫулла ялти ачасем ӗнтӗ. Халь мӑскер арать мана, ура, Тӗкме кансӗрлет, тапап, тапап. Кам выртать ара ман урап вӗҫӗнче те? Ирпе вӑрантӑм та уҫҫа вырта парать. Он кӗтӳ пин патра, кайран тӑнӑ та эп аннене калап, анне теп ҫапла-ҫапла теп, уҫҫана теп тапап, кӑна теп, эп пӗлмен теп, вӑл унта ҫыврӑн теп, а тет, кӗтӳ апачӗ пин патра та тет, вӑл пин патра ҫӗр каҫҫын тет. Арҫын ача ӗҫченлӗхне кура хисепре пулнӑ. Йӳҫкассинчи шкул ҫукран пӗлӳ илме ытти ялсене ҫӳренӗ май унти ачасене те йӗркере тытнӑ. Вӑл ал ӗҫ тума юрататчӗ пӗчӗк чухне тата, ҫамрӑк чухне. Темскерсем тӗрлет ҫиӳ, ҫыхать ҫиӳ, ӗҫсӗр лармастчӗ вӑл. Пӗр усал та илтмен ун ҫинчен, пӗр усал сӑмах та илтмен. Шкул ачи тантӑшӗсен хушшинче тӑтӑшах уявсем йӗркеленӗ. Кӳршӗллӗ Вутлан клубӗнче халӑха савӑнтарнӑ. Репетицисене улах евӗр хӑйӗн килӗнче тунӑ. Ҫак пӳртре, ҫак пӳртре камӑн та ҫуралнӑ кунӗ, аха, ҫакӑнта килнӗ. Ҫӑкӑланӑ пин пата.

Вара ман орла каҫа каять. Митикасси шкулне пӗтернӗ хыҫҫӑн шӑнӑрланма ӗлкӗрнӗ Иосиф Канашри педагогика училищинче музыкӑна вӗреннӗ. Пӗр вӑхӑт Шупашкар районӗнчи Иккасси шкулӗнче ӗҫленӗ хыҫҫӑн Ленинградри театрпа музыка тата кинематографи институтӗнче ӑс пухнӑ. Ачаран ҫеҫпӗл сӑввисене пурнӑҫ сеткине евӗр ӑша хывса ҫитӗннӗскер юрӑ-кӗвӗ поэзипе тачӑ ҫыхӑннине туйса илнӗ. Кирек ӑҫта пулсан та кӑкӑр тулли савӑнӑҫпа чӑваш сӑввине янратма пултарнӑ. Ҫил-тӑман урамра юр ҫӑвать. Вот теперь тӗрлӗ подъездсем тӑрӑх унта ҫӳресе эйсен сӑввисене вуласа хам валли уҫрӑм ҫав поэта. А вӑл питӗ лайӑх вулатчӗ Иосиф. Вӑл темиҫе хут пулнӑ тӗрлӗ лауреат поэзи вуланипе Ҫеҫпӗл Союзне вуласа, ҫамрӑк чӑваш поэзийӗн Союзне вуласа мана тӗлӗнтернӗччӗ вӑл ун чухне. Ҫав вӑхӑтрах ҫирӗм виҫӗ ҫулти студент Киеври Довженко ячӗллӗ киностудире Ҫеҫпӗл Мишши ҫинчен ӳкернӗ илемлӗ фильмра тӗп сӑнара калӑпланӑ. Унӑн режиссерӗ Владимир Савельев Ҫеҫпӗл сӑнарне тивӗҫлӗ актер шыраса Шупашкара килсе ҫӗршер студентпа, ҫамрӑк актерсемпе паллашнӑ. Юлашкинчен Ленинградра вӗренекен Иосиф Дмитриева тӗл пулнӑ. Унра вӑл чӑн-чӑн ҫеҫпӗле курнӑ. Кӑвар чӗреллӗ чӑваш поэчӗ Иосиф Дмитриевӑн малашлӑхне палӑртакан асамлӑ хӑват пулса тӑнӑ. Ҫеҫпӗл рольне вылянӑ хыҫҫӑн вӑл Ҫеҫпӗл пултарулӑхне, Ҫеҫпӗл поэзине кӗрсе кайса унӑн шухӑшӗсене, идейисене ӑша хывса вӑл чӑннипех те чӑн-чӑн тӑван халӑха, тӑван чӗлхене юратакан ҫын, чӑн-чӑн патриот пулса тӑчӗ вӑл. Актер ӑсталӑхне алла илсен Иосиф Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗнче ӗҫленӗ. Унтан ҫар тивӗҫне пурнӑҫласа ҫемье ҫавӑрнӑ хыҫҫӑн малаллахи ӑсталӑхне Мускаври Луначарский ячӗллӗ театр искусствин институтӗнче туптанӑ. Ҫав вӑхӑтрах тӑван театра кӗре кӗрсен тата пӗчӗк хула камичӗсем ятлӑ спектакльсем парнеленӗ. Сумлӑ дипломпа Чӑваш Ене таврӑнсан мал ӗмӗтлӗ режиссер ҫамрӑксен театрӗнче ӗҫ тупнӑ. Анлӑ тавра курӑмне усӑ курса ҫанӑ тавӑрсах спектакль хыҫҫӑн спектакль лартнӑ. Тӗрлӗ сӑнар урлӑ артистсен чӗринче тӑван халӑх культурин ҫӗнӗ хӗлхемне чӗртнӗ. Идеологи сӗрмепе антраман ҫын пулнӑ вӑл. Ҫав вӑхӑтри чӑваш лару-тӑрӑвӗшӗн саманиншӗн калӑпӑр, халӑхшӑн ӗҫлес кӑмӑллӑ чӑваш ачисемшӗн вӑл чӑнласах та ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Хамӑр чӑваш сине ӑнланса илес тени Тӗпчес тени кам пулнӑ вӑл чӑваш, паянхи кун вӑл кам ҫав ӑнкарас тени, пӗлес тени, чӑваша ӗлӗкхи чӑваш патне тавӑрас тени, Моршло Иосиф тӗллевӗ. Пирӗн чӑваш культурине вӗрентмелле. Чӑваш культурине вӗрентмелле, ун ҫинчен калаҫмалла. Унсӑр юрамасть. Пирӗн ҫав хамӑр аваллӑхра ыррине тупма хӑнӑхмалла. Аваллӑхран тухакан ырӑлӑха, паянхи тӗнчене тытса тӑракан вӑй-хӑвата Иосиф Александрович ачаранах шыранӑ, тӗпченӗ. Ҫын ӗненмесӗр Шанмасӑр, ырра шанмасӑр, мӗне те пулин ҫуттине, хӗвеле ӗненнӗ пек ӗненмесӗр ҫын ниепле те художник, ӳнерҫӗ пулма пултараймасть. Ҫавӑнпа та пирӗншӗн Турӑ вӑл кирек ӑҫта та Турӑ пулнӑ. Ҫавӑнпа кирек ӑҫта та пӗр хӗвел. Несӗлсен тӗнӗ урлӑ авалхи чӑваш пурнӑҫне, ҫӑва йӑлипе пурӑнакан чӑваш культурине тарӑнрах пӗлме ӑнтӑлни ӑна нихӑҫан та канӑҫ паман. Иосиф Чӑваш халӑхӗн тымарти япаласене шыратчӗ. Унта пытарнӑ сӑнарлӑха, шухӑша шыратчӗ. Кашни халӑх пурӑнать пулсассӑн, упрама пултарнӑ пулсассӑн, вӑл пурӑнма тивӗҫлӗ тӗн. Йӑла-йӗрке пурӑнма тивӗҫлӗ. Ӑна музейӑмӑр хӗҫпе вутпа каснӑ та ҫавах пин чунра упранса юлнӑ. Ҫавинчен Иосиф Александрович мухтава тивӗҫлӗ. Хӑй ӗмӗрӗпех вӑл тытса пычӗ ӑна. Халӑхӑн улшӑнман, кивелмен пурлӑхне кашни чӑваш патне ҫитерме тӑрӑшнӑ вӑл. Ҫамрӑксен театрӗнче лартнӑ Федор Павловӑн ялта драмине илес пулсан та Иосиф курӑмне халӑх пач ҫӗнӗлле, чунри аваллӑх туйӑмне вӑратса йышӑннӑ. Ҫӗр-ҫӗр ҫырли пиҫнӗ чух ҫӗртен шывран уйрӑлтӑм. Пехилту, ача, пехилту, ача. Театр пурнӑҫӗнче авалхи пуянлӑх урлӑ чӑн-чӑн чӑваш чунне уҫни пысӑк ҫитӗнӳсем тума пулӑшнӑ та ӑсчаха. Пӗр вӑхӑт вӑл Шупашкарти музыка училищинче актерсен уйрӑмне те ертсе пынӑ. Каярахпа чӑвашлӑха тӗпчесе гуманитари наукисен институтне ҫитнӗ. Тӑван искусствӑн халиччен никам асӑрхаман енӗсене тӗпчес ӗҫе пуҫӗпех кӗрсе ӳкнӗ. Профессиллӗ театр пултарулӑхне Халӑхӑн йӑли-йӗркипе культурин уйрӑмлӑхӗсене шӗкӗлченӗ, ӑслӑлӑх ӗҫӗсем пичетленӗ. Чӑваш йӑлинчи халӑх театрӗн курӑмӗсемпе туллин паллаштаракан кӗнеке кӑларнӑ. Пирӗн пурнӑҫра упранса юлнӑ йӑла пуянлӑхӗ вӑл хӑй театр пулнине кӑтартнӑ. Йӑласене тӗпчесе вӑл хӑйне евӗрлӗ театр, халӑх театрӗн пуҫламӑшне лайӑх тӗпчесе пачӗ. Ҫак кӗнекене тӗпчемелле те тӗпчемелле. Мӗнлесшӗн пирӗн театроведсем, театра тӗпчекен ҫынсем ҫукрах темелле. Вӑл шухӑшласа ҫитернӗ япалана чылайӑшӗ пӗр шухӑшласа ҫитермен-ха. Тен, ҫавӑнпа ӑнланмастпӑр. Шухӑшлас пулать. Пин-пин ҫулхи халӑх шухӑшне пӗтӗҫтерме пултарнӑ ӑсчах чунӗ ыйтнине яланах тӳррӗн каланӑ. Хӑлхаран пӑшӑлтатакансене шанмасӑр хӑйӗн ҫулӗпе утма тӑрӑшнӑ, ҫынна та ҫавнах вӗрентнӗ. Ҫав тери пысӑктан атте-аннене кил-йыша, ял-йыша, кӳршисене та хутӑнупа пурӑн тетчӗ анне. Хутӑнупа. Ҫын ӑсӗ хыҫҫӑн ан кай, ҫын хыҫҫӑн ан кай. Ӑслӑ ҫын аха-аха лартса ларать. Тӑнлӑ ҫын шушлать те хирӗҫлет. Ҫыннӑн хӑйӗн шушламалла. Хӑйӗн тӑнӗ пулмалла. Ҫын ӑсӗпе пурӑнма юрамасть. Режиссерӑн ҫын ӑсӗпе пурӑнма юрамасть. Тепӗр чухне эпир ну, тытӑҫса ҫитес патнех тавлашаттӑмӑрччӗ. Вӑл ҫавӑн пек пулмалла, анчах та вӑл ҫынна хисеплемелле мар тенине пӗлтермест-ха. Тӗрӗслӗх патне каймалли ҫула пит лайӑх пӗлетчӗ, тавлашса. тупӑшса. Пурнӑҫри тӗрӗслӗхе шыранӑ Европа курӑмлӑ ӑсчахӑн шалти чӑвашлӑх туйӑмӗ хӗмленсех тӑнӑ. Ҫак вӗрилӗх ӑна Ҫеҫпӗл евӗр сӑвӑсем ҫырма хистенӗ. Ытти халӑх йӑли урлӑ этемлӗхӗн тӗпсӗр тӗнче курӑмне ӑнланма пулӑшнӑ. Тӗвӗлентӗр пуласлӑхӑн ирӗк чӗрлӗхӗ, ырлӑхӗ, ҫын ачи, ҫын таптанӑ ҫул ҫинчи тусан мар. Митовпик Ҫеҫпӗл пек, Хусанкай пек, е Миттаваҫлей пек, е Айхи пек генисем, паллахӑсем сайра. Эпир генисем мар. Анчах та пирӗн идеал пулмалла. Ҫак пурнӑҫ кӑштах та пулин ырӑрах пулӑр тесессӗн пирӗн ырӑ тӗслӗхсем пулмалла. Тӗнчери паллӑ ҫыравҫӑсен хайлавӗсене чӑвашла куҫарас тесе те калама ҫук пысӑк ӗҫсем тунӑ вӑл. Автор шухӑшне тӗрӗс ӑнланас тесе вырӑсла куҫарусемпе усӑ курмасӑр ҫирӗп шанӑҫпа ют чӗлхесене вӗреннӗ. Темле йывӑр хайлава та хӑй тӗллӗнех чӑвашла куҫарнӑ. Вӑл ӑҫта та пулса театрта пӗр-пӗр кӗтесре пӗрмай кӗнеке тытса вуланине эпӗ ӑна астӑватӑп. Вара мӗн вулан тесе пӗррехинче ыйтнӑччӗ эпӗ ӑна. Вӑл чӗлхесем вӗренетчӗ ун чухне. Польша чӗлхине, Прибалтикри халӑхсен чӗлхисене, грузин чӗлхине тата ытти те. Куҫаруҫӑ чылай ҫӗршыв ҫыравҫин ҫирӗм ытла хайлавне чӑвашла вулакан патне ҫитернӗ. Швед чӗлхинчен куҫарнӑ вӑл. Пулнӑ ҫав пултарулӑх. Вот вӑл чӗлхе вӗренес енӗпе. Вот Эпхан чехече чылай вӑхӑт кирлӗ ҫерке вӗренме, а вӑл питӗ хӑвӑрт мӗн ярса илеҫҫӗ. Тата поэзи чӗлхи вӑл ҫӑвӑн мар чӗлхе. Я халь калаҫу чӗлхе кӑна мар, унта сӑнарлӑ, метафорӑсем тата ытти эпитетсем. Иосиф Александрович ҫӗнӗ йӗркелӳ тапхӑрӗнчи поэзи еткерлӗхне чӗртсе тӑратакансенчен пӗри пулнӑ. Чӑвашлӑхшӑн ӗҫлеме хатӗр ҫамрӑксене малалла аталанма ҫул уҫнӑ, ҫунат хушнӑ. Иосиф мана пӗрремӗш пьесӑна ҫыртарттарчӗ. Эп калап, Иосиф, эп пӗлместӗп пьеса ҫырма. Кам малтанах пӗлнӗ пьеса ҫырма тет. Эс хӑтланса пӑх тет. Мӗнле тема сана хаклӑ? Эп калап студентсен пурнӑҫӗ, стройотряд, ҫыр тет. Стройотряд пурнӑҫӗ ҫинчен. Ҫакӑ вӗҫленчӗ пинле тӑхӑрҫар сакӑрмиллӗкмӗш ҫулта Ҫамрӑксен театрӗнче Иосиф Дмитриев ман пьеса тӑрӑх телейпе юнашар спектакль лартнипе Чи пахи вӑл мана ӑнлантарчӗ, ӗмӗрлӗхе ӗнентерчӗ ҫакна. Тӑван халӑхшӑн чуна парса ӗҫленинчен пахи ҫӗр ҫинче урӑх нимӗн те ҫуккӑ. Орденсем, медальсем, министр пуканесем, пуҫлӑх пуканесем вӗсем ниме те тӑмаҫҫӗ. Юрий Александрович вӑл чун ҫынни, вӑл чунпа пурӑнакан ҫын.

Ҫисе тӑрӑнаймарӑм. Политика пусмӑрне парӑнмасӑр хӑйӗн сӑмахне калама пултарнӑ этемӗн пурнӑҫӗ, паллах, тумхахсӑр пулман. Пинте тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвун улттӑмӗш ҫулта Иосиф Дмитриев юлташӗсем пулӑшнипе Казахстана тухса каять. Сценӑна декораципе мар, Авторӑн тӗп шухӑшӗпе тултарма пӗлнӗ асамҫӑ Максим Горький ячӗллӗ вырӑс драма театрӗн илемлӗх ертӳҫи пулса тӑрать. Харӑсах Астанари музыка училищинче актерсене сцена ӑсталӑхне вӗрентет. Ҫирӗм пӗрмӗш ӗмӗре кӗрсен Геннадий Айхи сӗнӗвӗпе Швейцари поэзи конкурсӗнче хутшӑнма хатӗрленсе Иосиф Александрович хушма ят суйлать. Амӑш сӑнарне ялан асра тытаканскер Нумай шухӑшламасӑрах унӑн ҫуралнӑ Тӗрер ялӗ аван псевдоним пулмалла тесе шутлать. Чӑваш сӑмахне кӑштах вырӑслатса Трер ятпа ҫӳреме тытӑнать. 2002 ҫулта Акмола облаҫӗнчи вырӑс драма театрӗнче режиссерта тӑрӑшма пуҫлать. Кокшетау хулинчи культура колледжӗнче артистсене хатӗрлет. Казахстан театрӗсенче Антон Чеховӑн «Вишневый сад» тата «Чайка», Мухтар Ауэзовӑн «Хан кене» спектаклӗсене лартать. Казахстанра вырӑсла ларса пурӑнса анчах та ман спектакльсем вӗсем пурте чӑваш спектаклӗсем пулса. Эп чӑваш. Эп хамӑн чӑвашлӑхран ниҫта та тараймастӑп. Мӗншӗн уннан тарсассӑн эп пӗтетӗп. Икӗ пин вунпӗрмӗш ҫулта Казахстан Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Шупашкара таврӑнса тепӗр хут ҫамрӑксен театрне вырнаҫать. Чӑваш патшалӑх культурӑпа искусство институчӗн доценчӗ пулать. Кӗҫех Чӑваш Республикин искусствӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ята тивӗҫет. Тӑван ҫӗрте хӑйӗн уссине туйса ҫине тӑрсах чӑвашла спектакльсем лартать. Кирек ӑҫта та пӗр хӗвел, суя пурнӑҫ, уйӑх ҫинчен ӳкнӗскер, амакайӑк ҫулӗпе, чӗрӗ сӑмах тата ытти те. Чӑваш, чӑваш, чӑваш! Ҫип-ҫивӗч ухӑ йӗппиле пӗр чашкӑрса вӗҫсе тӗлле. Ҫут тӗнчене тӗлле епле Чӑваш чӗлхи, чӑваш чӗлхи, хӗвел каварӗпе вутлан, ҫӗкле часрах тӑван ҫӗре. Кулленхи пурнӑҫран тухса пыракан ревю чӑвашла каласан тишкерӳ жанрӗпе лартнӑ спектакль ҫирӗммӗш ӗмӗрти чӑваш поэзийӗн шухӑшне уҫать. Ҫӗр ҫинче чӑн малтан пулнӑ сӑмах, яланах тӗнчене чӗрӗлӗх парса тӑракан хӑват пулнине ҫирӗплетет, ҫитӗнекен ӑрӑва тӗрӗс ҫын пулма вӗрентет. Эс те пуян, тӑванӑм, эп те пуян. Пуҫӑмӑрта сывлӑх пур паян. Сывӑ пулар, тӑван, туслӑ пулар, халӑх ирӗкӗнчен ан тухар. Поэзи тыткӑнне лекнӗ ҫын унран нихӑҫан та уйрӑлаймасть, тенӗ Иосиф Дмитриев. Сӑвва вӑл пурнӑҫа сиплекен чӗрӗ ҫӑлкуҫпа танлаштарнӑ. Ӑспа тӑнласа илеймен шухӑшлава та, поэзи урлӑ кирек кам та чунпа йышӑнма пултарнине палӑртнӑ. Пӗтӗм ҫав сӑвӑсем витӗр унӑн чунӗ, унӑн пурнӑҫӗ, унӑн пархатарлӑхӗ, унӑн асамлӑхӗ, унӑн вӑй хӑвачӗ тухать. Спектакль витӗр эпир нумай япалана вӗрентӗмӗр. Иосиф Александровичран мӗншӗн тесессӗн вӑл кашни спектакльтех кашни хӑйӗн сӑмах каланипе е сывланипе вӑл ҫак тӗнчери пире артистсене тата куракансене вӑл вӗрентнӗ. Чӑваш поэзине юратма вӗрентрӗ, курма вӗрентрӗ. Сӑвӑ, юрӑ, ташӑ е ытти пултарулӑх, уйрӑмах сасӑ урлӑ театра чун кӗртме пӗлнӗ режиссер чӑвашлӑхсӑр выҫса ҫитнӗ куракан умӗнче чӑннипех те ҫӗнӗ тӗнче уҫрӗ. Пултарулӑхра ҫын ҫӗнӗ тӗнче уҫать. Ҫав ҫӗнӗ тӗнче пӗтсе пырать, ҫӗнни пӗтсе пырать. Вот ҫавӑ хӑрушӑ. Хупӑнса пырать. Мӗнле эпир хупӑнса ларатпӑр? Ҫавӑн пек эпир пӗтетпӗр. Пирӗн хамӑрӑн чӗлхене кашни кун уҫҫа тӑмалла. Ҫавӑнпа та чӑвашла калаҫни, пурнӑҫра чӑвашла калаҫнин пӗлтерӗшӗ ҫав тери пысӑк. Вӑл сан пултарулӑхна тытса пырать, аталанма пулӑшать, шухӑшлама пулӑшать. Хӑй тӗнчинчи ирӗклӗ ӳнерҫе чӑваш культурин энциклопедийӗпе танлаштарма пулать. Паянхи искусствӑн тӗрлӗ юхӑмне аталантаракансем пултарулӑх тӗшшине шӑпах Иосиф Дмитриевӑн тӗнче курӑмне тӗпчесе тупаҫҫӗ. Акӑ ҫитмӗл ҫулти актер Юман фильмра калӑпланӑ кимӗҫӗ сӑнарӗ те ӑнланса куракана мӗн тарӑн шухӑша ярать. Чӑн чӑваш тӗнче курӑнӑвӗсене тайӑнсассӑн, ҫавна тупсассӑн, ҫавна палӑртсан эпир искусствӑра хамӑр ҫула тупма пултаратпӑр. Пирӗн фильмсем те тӗрӗс пулма пултараҫҫӗ. Вот ҫавна ол пире ӑнлантарса пачӗ. Хӑйӗн ӗҫӗ тӑрӑх искусствӑра ӗҫлекенсене тӗрӗс ҫул кӑтартнӑ вӗрентекен самана витӗмне туйса кашни кунах халӑхӑн ырӑ пуласлӑхӗшӗн тӑрӑшнӑ. Ялти ачасем вырӑсланса пынӑ вӑхӑтрах чӑнлӑх ҫине куҫ хупса чӑваш чӗлхи пӗтмест-ха текене куҫран питленӗ евӗр вӗри сӑмахне каланӑ. Чӑваш чӗлхи пӗтсе пыни ҫинчен, ӑна вӗлерсе пыни ҫинчен, пӗтерсе пыни ҫинчен никам та ҫырмасть, ӑна курма ҫитмеҫҫӗ. Анчах та ибратор ӑна пӑр. Мӗн атӑл? Мӗнле, мӗне пулӑ? Мӗнле тема атӑл? Чӑвашлӑх ҫине хӑяккӑн пӑхса пирӗн чӗлхепе культурӑна таптама хӑтланакансене хирӗҫ мӗнле кӗрешмеллине Иосиф Трер юлашки спектаклӗсенче уҫӑмлӑн кӑтартрӗ. Тӑван халӑх валли пысӑк ӗҫ туса хӑварнине тӑватӑ ҫул умлӑ-хыҫлӑ Чӗнтӗрлӗ чаршав конкурсӑн лауреачӗ пулни те ҫирӗплетет. Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ ҫамрӑксем театрӗ ҫӗнӗ ҫурта куҫнӑ хыҫҫӑн Иосиф Александрович йывӑр чирне пӑхмасӑр ҫутӑ ӗмӗтсемпех пурӑнчӗ. Кунта вӑл чӑваш драматургесен лаҫҫине тата театра савакансен клубне йӗркелеме ӗлкӗрчӗ. Пурнӑҫа эпир кашни кун сӳтсе явнӑ мӗнле мал лакаятпӑр. Халь пире ҫӗнӗ ҫурт панӑ, ҫав ҫуртпала мӗнлерех усӑ курмалла, кунти ҫынсене мӗнле тӗлӗнтермелле. Лайӑхран лайӑх спектакльсене кӑларсан кӑна куракансенех хамӑр пата чӗнсе илетпӗр тетчӗ вӑл. Планланӑ япалана эпир яланах ӗлкӗрсе туса пынӑ. Питӗ йывӑр. Иртнӗ самантпа калаҫма мӗншӗн тесессӗн Иосиф халь-халь кӗрсе тӑрассӑн туйӑнать. Ирина Васильевна салам, паян мӗн тӑватпӑр-ха тесе калассӑн туйӑнать. Чӗри тапма чарӑничченех Михаил Сунталӑн асамлӑ вӑй-хайлавӗ тӑрӑх спектакль сцена ҫине кӑларас тесе тӑрӑшрӗ. Кӑларчӗ. Премьерӑччен виҫӗ кун пурӑнса ҫитеймерӗ пулсан та калас тенӗ сӑмахне каларӗ. Хӗрӗ, ара, мӗн калаҫатӑн эсӗ? Эс те хулана кайсан эпир кунта мӗнле пурӑнӑпӑр-ха, хӗрӗм? Кашни сӑмахӑн тӗшшине, вӑл ӑҫтан пулнине ӑнланма пултарнӑ актер, режиссер, драматург, сӑвӑҫ, куҫаруҫӑ, публицист, юрӑ-кӗвӗ тӗпчевҫи, вӗрентекен тата ҫемье пуҫлӑхӗ мӗнпур вӑйне тӑван халӑха панӑ. Творчествӑра ӗҫлекен ҫынсем ӑҫта вӗсен вӑйӗ Аталанать. Ҫавӑнталла вӗсем тапаланать. Иосиф Александрович миссийӗ пулнӑ искусство. Вӑл телейлӗ ҫын пулнӑ. Мӗн тесен эпир пурте килти ҫынсем, искусство ҫыннисем. Ҫавӑнпа ӑна ӑнланмалла пулнӑ. Чӑвашлӑх анчах мар, искусство тӗнчине аталантарма тесе чӑвашлӑх еккипе кашни ҫын патне хӑйӗн туйӑмне тӗктерме вӑл Ҫӑмӑлах мар. Ҫемье ӑнланмасассӑн пулмасть вӑл. Кулленхи йывӑрлӑхсем пултаруллӑ ҫынна хуҫман, пурнӑҫӑн тӗпсӗр тарӑн пӗлтерӗшне ытларах ӑнланса илме кӑна пулӑшнӑ. Иосиф философла вӗҫӗ-хӗррисӗр шухӑша путса ҫав самантра халӑха мӗн кирлине туртса кӑларма пӗлнӗ. Пулӑшу кӗтекен ҫынна та чӑн малтан алӑ тӑсакан пулнӑ. Тӗл пулнӑ ҫынна ырӑ сунса чӑваш ялан мӗн те пулин калать. Аванах-и? Аванах, лайӑхи лайӑхах, чипере чиперех йӗркеллех пуль. Ӑҫта кайса килнӗхе ӑна ӑҫта кайса килни кирлӗ мар. Ӑна сӑмах чӗнни кирлӗ. Ӑна сӑмах интонацийӗ, сасси кирлӗ. Хальхи пек здрасте, здрасте, здрасте, здрасте тесе илсе кайни вӑл сывлӑх суннине пӗлтермест. Отстань, отстань, отстань, отстань тенине ҫеҫ пӗлтерет. Тӗрӗс суйласассӑн. Маншӑн вӑл чӑнах атте пек пулнӑ. Ҫирӗм виҫӗ ҫул пӗрле ӗҫленӗ. Унпа ӗҫлеме савӑнӑҫчӗ. Вӑл ку таранччен тӑван халӑхшӑн тунӑ ырӑ та пархатарлӑ ӗҫсене эпир тивӗҫлипе хаклама хальлӗхе хатӗрех мар тесе шутлатӑп. Хӑй мӗн тунине, хӑй мӗн тума тивӗҫлине пӗлсе ӗҫленӗ кашни кун. Ҫут тӗнчене ӑрӑмҫӑ евӗр килнӗ ӑсчах хальхи самана хыҫҫӑн кайса хӑйне ҫухатакан чӑваш шӑпи пирки Нумай ҫынна шухӑшлама вӗрентнӗ. Мӗншӗн-ха пирӗн тӗнчене юрамалла? Паянхи тӗнче хӑй пире тивӗҫ-и? Ӗлӗкхи чӑваш, вӗсем вӑййа тухнӑ савӑнаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Вӗсемшӗн тӗнче пур-и ҫук-и? Вӗсем хӑйсем тӗнче, хӑйсем космос. Паянхи чӑваша та ҫавӑн пекех курас килет, паллах. Малашлӑх ӗнтӗ вӑл. Унӑн ӗҫӗсенче, кӗнекисенче, унӑн спектаклӗсенче, ыттисенче пурӑнать. кино сӗнче пирӗн пуҫра ун ҫинчен аса илӳсем пур чухне эпир ӑна хамӑрпа пӗрлех тесе шутлатпӑр. Иосиф Дмитриевӑн туйӑмӗ, пуласлӑха ахаль ҫынран ик-виҫ утӑм маларах сисни, чӑваш чӗлхин малашлӑхне ҫивӗч куҫпа курни паян пире хӑйне чӑваш теекенсене пӗр шухӑшлӑ пулса хамӑр халӑх пуласлӑхӗшӗн ҫанӑ тавӑрса ӗҫлеме хистеҫҫӗ. Ӗҫ чӑваш философийӗнче чи малта тӑракан япала. Пурнӑҫ философийӗ ӗҫ ҫинче таянса тӑрать. Вӑл ҫынна ҫӑлакан япала. Ҫум курӑк евӗр вӗтлӗх пусса илнӗ уй-хирти тӳпенелле туртӑнакан пин-пин ҫулхи мӑнаҫлӑ юман тепӗр пин ҫуллӑх хунав яракан асамлӑ йӗкелне акса хӑварнах. Ӑна сыхлакан тӗнче уҫлӑхӗнчи чӑваш улӑпӗсем тӑван халӑха упраса амакайӑк ҫулӗпе пехил ярса тӑччӑр. Ҫӑлӑтӑр витер ҫӑлӑ курӑнать, ҫӑлӑтӑр витер ҫулӑ курӑнать.